Baashabwa kufayo bakafa aha mutindo gw'eby'okurya ebi barikuheereza abaana baabo, ngu ebimwe nibibaasa kuba eby'akabi aha magara g'abaana. DNA ehindukire DNA Sky TV twasharamu kukureetera abakugu kwongyera kukutangaariza aha bikwatiraine na DNA. Yo emishango y'obushuma omu kyanga ekya Greater Bushenyi yaakwata ahansi n'ahaiguru. Ago n'agandi maingi nikwo twakushakira ahu iwe otari kandi ninkutangirira omu g'enshonga Ago mwabazi ogu ni nkurutya yo omuri byona ebi wataho engaro, kandi eizooba neryo rwakana ebiro by'okwezi mukaaga, okwezi okwa mushanju. Daana ku akunda niinye ngakuhitsyaho, kandi nkwiniire mingi, nahabwekyo ka nkwatiriremu kakye ngakuhitsyeho omu bwijwire. Ninyongyera kukutangirira omu g'enshonga ago omwabazi ogu origakuhitsyaho. Ndidana ku akunda okucundooza okukozirwe pooriisi nikworeka ku emishango y'obushuma omu Greater Bushenyi niyo ekwatsireyo akati omu meezi mukaaga. Ebi byagambwa omwami Benon Kivengere, Ori CID ahabw'ekyanga ekya Greater Bushenyi kandi obu naagira ngu batungire emishango erikuhika rukaaga kinaana n'eshatu kandi ahari egi emishango kandi ahari egi bina abantu bina makumi ana babaire bari abashaija, kumi na babiri bari abakyara, bana babaire bari aboojo, bamwe bakaza omu kooti n'agandi maingi. Omu kugambaho omu rukiiko oru orwaritebeekanisiibwe ekitongore kya Community Development Foundation Uganda bakwataniise n'akakiiko kakurwanirira obugabe bw'abantu aka Human Rights Initiative orwariri omuri Bushenyi baashoboorora ku obucweka makumi ataano ahari igana n'ebiri emishango y'obushuma.

ei baarabiremu. Bakankwatira omushango gw'okuhinda banka kandi bantwara omu kihomi naamarayo emyaka ebiri. Then challenge ei naashangireyo n'okushanga n'ori nooraakinga embeera z'aheeru, ba friends baawe, nooraakinga rates era of course n'obu zaakuba ziri omu kihomi tizikashushana na rates ez'aheeru kuba haine freedom zaawe rights ezi ba cutting off kuba tokafuna freedom ngu okwate simu nka egi tokafuna bagyenyi baawe nka oku. Nimbi munonga
timbi ahabw'okugira ngu ab'okutwara ekihome nibabi kwonka nk'oku okumanya eihanga ryaitu titwine facilities na n'ebintu ebi tukwetaaga kubaasa kureeba ngu embeera ei omutsyo bari kubarimu yaaba gye abarataahireho ebi home nka aha nimanya eby'okurya tibikumara. ku orita eby'okurya n'etari nungi kandi obwo tiburi buzibu bw'abaserukare ba purizoni, it is maybe because of underfunding or compliances, sente tizikumara. Ori mukuru w'entebe ya kataano abwa disiturikiti eya Bushenyi yashoborora ku obushuma omu disiturikiti eyabo Bureetirwe eminyeeto etaine mirimu. Enkungu y'obushuma omuri Bushenyi disiturikiti okweyongyera n'ahabw'abantu abaingi abatarikukunda kwenda kukora kandi na munonga neekira kureebukira omu baana bato ab'okusiiba aha za puuru, ab'okuzaana n'omu myanya ey'okwenda ngu banywe amaarwa mpaka buseesire kandi batakuzire. Nambwenu tugizire ekintu kihango munonga omuri Bushenyi District. Orikukurira ekitongore kya Community Development Foundation Uganda yashoboorora ku ekigyendererwa kyabo n'okureeba ngu abantu baarekyeraho kukora emishango obundi omu ijurirano omu bihome gukaakyendeera. Tukyendeeza abantu abarikuza omu bihome nainga shi tu decongesta prisons kugira ngu abantu bagume omu maka gaabo babaase kukora emirimo yaabo. Twenda abazaire kureeba ngu baayamba abaana baabo kukura gye. baashoma, baagira ebi baayekorera n'obu byakuba eby'okukora n'emikono kugira ngu babaase kwebaisaho omu mwanya gw'okuza omu guruupusi mbi bakakora emishango bakaza omu bihome. Mbwenu ogwo n'omurimo gw'abazaire. Twena n'aba LC kuyamba kugira ngu bareebe ngu enshonga obundi twaba turi n'otushonga tukye bari kirikuteganisa pooriisi, otushonga otukye otu naatongana nawe, babaase kubibaasizaaho ngu LC bitaza omu poriisi. Ogu yaagumizamu yaayehanangiririza abeebembezi kukwatanisiza hamwe n'abeebembezi b'amadiini kureeba ngu baarwanisa emishango omu byanga byona. Abantu boona b'omu community, ab'amadiini, ba elders, boona ba leaders abarimu bakwatanise kugira ngu tumanye ngu omuntu okuza omu kihome buri omwe omuritwe nabaasa kukora omushango nikibaasa kukuhikaho tureebe ngu twabaasa kukwata gye abantu abarugire omu kihome tubayambe kusetoringa bakaguma omu maka gaabo bataine ogu gwayetabwamu abaana b'amashomero, abasirikare, Baaroya, bakuru b'amadiini, abeebembezi kuruga omu gavumenti hamwe n'abandi baingi kandi aba baashabwa okureba ngu baakwatanisiza hamwe kubaasa kurwanisa emishango. Gashakwa Glorious Rukundo ahabwa Sky TV Ag'enshonga. Bo abashomesa hamwe n'abazaire baashabwa kwegyendesereza omutindo gw'eby'okurya ebi bakuheereza abaana baabo kubaasa kugira amagara marungi. Ebi byagambwa John Caesar Nassaba orikukora n'ekitongore ekirikuvunaanizibwa aha mutindo gw'ebintu omu ihanga ekya Uganda National Bureau of Standards aha mukoro ogwa guri omuri Mbarara ogwa gugyendereire okushomesa bakuru b'amashomero aha by'okurya ebi bashemereire kuheereza abaana. Okurugiirira ahari Caesar, abeebembezi b'amashomero bashemereire kuguma nibashwijuma omutindo gw'obuhunga obu barikugura ahabw'okuba omutindo omu bigo eby'okurya nigwo akabi k'amaani munonga aha magara g'abeegi. Twabanga bo tibaguza ebintu ebi twananukire, baija kubanga bareetera abaana baffe abari omu mashomero oburabe. Singa omwana abanga ari reeru, biija kumubiramu ki? Obuzibu bw'okurwara ki? Oburwade bwa kookolo. Kitaha ki oburwade bwa kookolo? Siza naagira ngu eky'okurya kyona ekitariho kabonero ka UNBS akarikumanywa nka Chumak nikiba kitari kirungi kuriibwa. Kubanga ebintu ebyo ebiine akabonero ka UNBS oba okuraga nti nituufu, barikureeba ngu bibideko ne UNBS. Ate bwabanga bamaze okubigura, babiteereke mu mbeera. enungi. Atyo nikwo kuhiga abashomesa okuguma nibagura ebyokurya by'abaana omu myanya eri omu buryo burungi. Abantu obumwe nga bagenda kugura emere oba bagenda kugura ebintu by'okuriisa abaana babigure eri mu bifo byebasobola okuba nga bafuna ebintu ebitukura n'omutindo. Charles Rubega ori omukozi w'ekitongore ekiri kushwijuma emitindo y'ebintu nagira ngu na za stores ezi ebintu ebi biri kubiikwamu ebyokurya by'abaana nazo zishemereire kushwijumwa. Tukolaganidde wamu ne ministry eya eby'enjigiriza.

kufuna ndwadde. Omu muringo nigwo gumwe, Keren Ayebazibwe Kabeho, ori Inspector w'amashomero omu disiturikiti eya Mbarara yayehanangiriza abeebembezi b'amashomero okurekyera aho kukwata amagara g'abaana eijaga. Nooshanga eby'okurya by'abaana bakubibiika ahansi ahu health meet ziri, nibabibiika directly aha health meet kandi n'abandi. Nibabiika omu itaka ryenyine. Oshanga ebihimba n'obuhunga byona bijwangire. Kandi ebihimba birimu omubazi kandi obuhunga buri expectingwa kuba bubiikire gye, separated. Hati oshanga ngu endwara eyaruga omu, emibazi ekuruga omu bihimba, noshanga ya, ya contaminatinga nashi yashiisha oburungi bw'obuhunga obu abaana bakuza kurya. Kandi tushanga ngu n'ahi barikubiteekyera. n'abarikubiteeka obundi tibabaasisa kufayo bareeta omubazi gw'embeba baguteeka omu buhunga ahi bubiikire oshanga ngu yaija na duumu yaafuuhira ebyokurya nimwo ebiri biri openi obundi yaaba yaasigikire obuhunga kwonka hariho esiri so areeta omubazi atandika kufuuhira oshanga ngu ebyokurya by'abaana byabareetera kutunga endwara ezi batakutungire ahabw'okushanga ngu biri puwari handoodi. Abashomesa baayegyesibwa baasiima ehururu ya UNBS hamwe n'eya Feed the Future batyo nikwo kuhamya kukora ekirikubaasika kyona okureebeka ngu omutindo gw'eby'okurya gwafiibwaho. Twasiiba aha omu mushomo ogukutwegyesa aha kureeberera abo abarikuba nituheereza eby'okurya omu mashomero gaitu kugira ngu nk'abeebembezi b'amashomero tugyezeho kureebeka ngu eby'okurya ebi turikureetera abaana nari ku twabibiika,

Nindeeba ngu ahu nshemeriire kubanza kutandikira is the root cause aha aha mizi haza nikyo naringa ngu nyowe naagana niinyenda kushaba kutandikira omu church ahabw'okuba niho orikubaasa kunyanguhira kutunga abantu abaingi abari omu production. Gashakwa Martin Nebye ahabwa Sky TV, Agenshonga.
DNA ehindukire DNA omu ihanga kibaire ekishunguuro kya buri izooba, abazaire baingi na munonga abashaija barigye baatandika kukyebeza abaana baabo kwongyera kumanya gara gari amazima aba bari abaana baabo. Bamwe nibakyeshongora beitu tibakumanya na DNA niki eri izooba. Sky TV twazaho aha irwariro erya MBN ahi DNA ekukorwa aha omururembo rwa Mbarara kwongyera kututangaariza aha bikwatiraine na DNA. Obugambo bwa hati, DNA, eihanga ryona buri omwe naagamba DNA, DNA. Abazaire baingi barigireyo baakyebeza abaana baabo kubaasa kumanya ku baraabe bari abaabo nainga batari baabo. Kwonka baingi tibakamanyire DNA niki n'obu baraabe nibakigamba. Mbwenu eri izooba Sky TV twazaho aha MBN ei barikukyeberera DNAs aha omu rurimi rw'Ambarra kwongyera kututangaariza about DNA. DNA niki? Nibakora ki? Nk'ebyo nashemererwa kutaayaayira. Amaziina gangye nibanyeta Fiona Twinomugisha kandi ndi omwe aha bakozi ba MBN Clinical Laboratories eitaagi erya Mbarara kandi abakugu omu kukyebera eki barikweta DNA. Nkaimwe abakugu nitwenda ngu mwongyere kutushoboorora DNA niki? Ahabw'enki abantu nibakora DNA? DNA niyo ndangabutonde. Kandi abantu nibakora DNA ahabw'emiringo mingi. Buri omwe naaba aine ekigyendererwa ahabw'enki naakora DNA. Itwe nk'aba MBN Clinical Laboratories twine ebigyendererwa bi turikuheerezamu DNA egi nka bina. Eky'okubanza omuntu naabaasa kwija aha arikwenda kumanya omwana yaaba ari owe, mbwenu yaaba ainemu nk'okubangaanisa So arikwenda kumwa omwana yaaba ari oweye kugira ngu agumizemu kukora ki? Kumureeberera. Ekyo nitukyeta peace of mind. Ogundi omuringo ogu barikukoreramu DNA ogu turikweta legal nainga shi haaba harimu nk'embanja omu kooti nainga shi omu by'amateeka, Maybe nkaba kwenda kugabira abaana ebibanja ninga shi kwenda kumanya abaana abaku belonginga omu kika ekyo. Nibabasa kukora court order bashabe okukora DNA abaana batakabatwire omu family. Ninga shi nkaba kuba nibenda ku divorcinga bakwenda kumanya abaana aba n'ab'omushaija ninga tibeye. Endijo DNA nitugikora aha bantu abakuba nibenda kutambura kuza omu nsi z'aheeru ninga shi eki tukweta immigration. Omuntu ya nayenda kuba nka citizen w'ensi z'aheeru atari mu Uganda arikwenda kutwara may be nka abaana be nabasa kwija akyebeze ba confirminge oba abaana n'abe atakakozire ki? Atakabatwire. Ezo nizo ezirikutuma abantu bakyebera DNA. Emwe nitugyeta DNA profiling. DNA profiling n'enki? Hariho nk'abantu nari shi abashaija otsige waakora DNA profile yaawe kwenda ngu nyentsya ku oriba otakiri mu magara g'ensi egi, abaana abu barikwija kukureetera otakiriho, nibabaasa kubakyebera ahabw'okuba DNA yaawe ekasigara ki? omu system. Tukizire kubireeba omu ma family mingi oshange abaana bari kubareeta omuntu atakiriho bari kugira ngu n'abegi ika kandi otiine nkoku ori kubasa kukora ki kukimanya. Hati egyo profiling netuyamba kusiga DNA yaawe ogiine n'aba family baawe basigire copy. Nyentsya waaba otakiriho ija okyebeze n'abo baana. Endiijo DNA a ey'obuzaare nari shi relationship. Egi DNA ya ey'obuzaare nituba nitukyebera aba relatives nari shi abanyabuzaare b'omu line b'omu itaagi erya taata. So hati nyentsya nk'omwana nk'omuzaire waawe yaaba atakiriho a orikwenda kumanya ninduga omuri eki kika nitubaasa kukyebera na na na shwenkuru waawe na ba uncle baawe abarikuzaagwa na sho. nari shi ba kazini, uncles, ba uncle baawe omu itaagi erikuzaagwa na shwe erya kazini. Ningira mwakikyenda. Baingi oku bariyo nibateekateeka aha kukora DNA, nainga obumwe nibuhurira nibakyenda, kwonka tibakumanya niki ekirikuba nikyeteengyesibwa. Nyine kwija n'endangamuntu, nyine kwija na pasipooti, niki eki bakwetenga kubaasa kukoraho DNA? Hati waaza kwija kukyebeza DNA, naitwe ekitongore kya MBN nituba nitwetaaga endangamuntu yaawe, egyo nari shi ei turikweta ID omu rujungu. Waaba otaine ID, noobaasa kureeta driving permit, Ninga shi pasipooti. Pasipooti neemanyiisa egyo ei turikukozesa kutravoriinga nari shi kugyenda omu mahanga agandi. Nituba nitwetaaga n'akashushani kaawe aka pasipooti foto, sayizi foto, akaawe n'ak'omwana ou orikuba oresire kukyebeza. Tukiri aha nshonga za DNA, nitwenda kumanya nka Sky TV twakureetera amakuru agakworeka eki nikireka hi obugabe bw'omwana. Omwana kumukwata okaza kumukyebeza omu DNA. Twahikirira omunyamateeka. Twahikirira omunyamateeka Joshua Joshua Twahikirira omunyamateeka Joshua Tumukunde kandi eki nikyo yaatushoboorora aha kikwatiraine n'obugabe bw'omwana. Twamara tukumukyebera twashanga omwana tiwe yafa n'egi yaaba akuriiremu. Bwanu maama waawe nainga shi nyooko ashemereire kuba naakworeka omuzeeyi waawe nooha? Ashemereire kuba naakworeka shoo nooha? Yaaba atakubaasa kukora ekyo, ashemereire kuba naakureeberera mpaka ohisya emyaka ikumi na munaana. Omwana yaaba ari muto aine obugabe bweye. Aine obugabe bw'okuza omu ishomero akashoma, obugabe bw'okuragurizibwa, obugabe bw'okuheerezibwa ahu kuraara, obugabe bw'okuheerezibwa emere. Omu Children's Act birimu, omu Constitution y'eihanga n'obugabe obu omwana arikuba aine. So iwe omukazi waagira ngu omwana kuba waamukira orashanga ogu omwana ti ti ti w'eishe. Eishe yaagira ati omwana tinkumwenda aha. Obwo nyina orikuba waamuzaire oine okureeberera ogwo mwana mpaka akize egyo emyaka ikumi na munaana. Yaakiza emyaka ikumi na munaana naabura yaaruga omu mikono yaawe naabaasa kwebiisaho. Kandi waayanga, omwana aine obugabe kugyenda akakuha babira akaza aha famire kooti nari shi afune omuntu weena akagyenda akamutwara akamutsya aha kooti y'ebyamaka nari akagyenda akaza aha pooriisi bakakuripootinga bakakutsya ngu nibakakweta bakakuteekaho kugira ngu oine okureeberera ogwo mwana mpaka akize emyaka ikumi na munaana ahakuba n'obugabe bweye. Rugiirira aha rugendo rw'eihanga rwa Konstitushoni. Yaajumirwe ekikorwa ky'okuta abaana omu mahurire ahabw'okuba nibateganisa omu bwire bw'omumaisho. Namukwata abaana amubateeka omu za cameras, ekyamwana kikaba kyamusiisira obwongo bweye omu myaka y'obukuru. Omutima gwatandika kugira ngu ogu omwana wakashanga atari woowe, obumwe atandika kusheka. Abaana babiteeka aha tiktok, babiteeka nkahi babiteeka nkahi. Omwana yeye yaakuzire omuntu aija kimusindikira. Oshanga omwana yaabura amaani, oshanga omwana yaamanya ngu abaziire be mukaba mumunaga eijura, oshanga omwana mukaba muha omu, haine oku mwaba mumureetsire omuka omwe atari mwana w'omuka omwe. So ebi yagize kugira ngu bihukane ekyo n'ekintu kibireho konka n'obugabe bw'omwana kugira ngu bwaba kibaruza kiti ziri za DNA tashemereire kuba nk'oku oshanga bakukyebera siriimu noshanga omubateruza kiti za bumbazi bwa Mbabura hangwa hoona n'obugabe bwabo nabwo omwana aine obugabe bwe kugira ngu bamukyebera DNA eruza kiti zarugamu toshemereire kuba nomutambuza nomutwara buri hamwe noza kuruza kiti kuziteka ahabw'omu bahurire kweta aba bukedde kweta nikyo kiri ekintu kibi kweta aba sky ngu ije baze kukwata nikyo kiri ekintu kibi munonga so abaana bari okwe omuzeeyi obu yakwehakana. Yatimba akashushani bakashanga ngu tari mwana w'ogwe nyina, maama we akagyezaho kukwihakana. Yaayongyera yaashoboorora oku guri omwoga gw'omukazi okworeka omwana ishe kandi ku yaakuba yaakuriire omu ka egyo aine obugabe obw'okutunga aha mugabo ogwo. Gashakwa Olivia Kamusiime ahabwa Sky TV. Omwana we kushanga ahitsya emyaka ikumi na munaana garuka ahaiguru. Omwana akurira omu ka egyo, waguma nomureberera, ishe atwire amwine, ishe takamwehakanaga. Coz haine nandi akushoboorora kugira ngu washanga bamukyebeza akiri muto, ishe yamwehakana, yamara tikumwehakana, nyoko takwenda kukworeka takwenda kukworeka sho kandi niwe akwine omu mikono yeye. Hati ogu ayine okuba nakureberera kandi ogu ishe tokamugira ngu akureberera ahakuba yashanga ngu ti ishe. Then hati twashanga haba abakuzire, waguma oyine omwana otakukimanya, Omwana kugahisa emyaka ikumi na munaana yakugaruka ahaiguru, waamukiza oshanga omwana tari waawe. Constitution ya Uganda negamba ki? Amateeka nigagamba ki? Omwana orikushanga waakuriza yaayekuriire, atwire ari aha mukuriire aho, orikumureebera nk'omuzaire weeye, otwire noobaganisa ebintu, omwana ogu naikiriza kufuna aha mubagano gw'abaana okuba noobaganisa abaana bataahi baawe ab'okuba oine abaana ab'okuba oyezaariire. Ahakuba ago amateeka go nigagira ngu nari akurujumirira kugira ngu hati yaakurira otakiineho kuza. Omwana akurira otakiineho kuza, yaakuzire. So. Yowaana obu nakwata omubaga n'ogumuheereze, wamara otagumuheereza, nyowe tunka tindusho waye beiso we ayakuzire. Nabwo obu otagumuhaire ka n'okubaganisa abandi kandi akuriire aho, kandi akaba atakumanyiisha yaakubaire ya yaabaire naaza kuza kashabayo omubagano, kandi otwire omwine aho, amateeka nigakukwata, ngagira omwana amubaganisize, omuheerezeho omubagano, a nabwo atandika ahe beiso we nk'omwana agyende aze kukora ebindi. Ahabw'okuba amateeka nkoku gakugamba, so wakwata omwana okamukoresa omu ka yaawe, orikukima ngu n'omwana waawe akiba yaayekuriire, okashanga omwana waawe atari wowe owaamushomiise, owaabaganisiize abandi bantu, nawe ashemereire kuba naafuna amabagano ahabw'okuba ahakuba naaba atakiineho kuza kandi naatwire naamanya ngu niiwe muzaire we. Ag'enshonga ahabwo nibwo twaba tukwiniire omu kicweka kyaitu ky'okubanza ky'amakuru ag'enshonga. Naaza kuhuumuramu kakye, nyine agandi maingi. Twine amakuru kuruga omuri Masaka, twine amakuru kuruga omuri Ibanda ahu abeegi baashabwa okwerinda

sukaali. Jane Herbal Tea Drink atujuza. Akorebwa aba Jane HST Limited. Musange mu maduuka, mu basuubuzi ne supamaketisi zonna mu ggwanga.
Omunya-Uganda mugyenzi wangye otwire okyenera eby'okwerinda omu bizinesi yaawe, omu maka gaawe, ah'eikorero nainga omu faamu yaawe, aba Joe Bite Systems Limited Nubwo kigarukwamu, Jobyte Systems Limited n'abahangu omu kureetera za CCTV cameras ez'ekika ky'ahaiguru ezirikukozesa amashanyarazi hamwe n'eza soora baine electric fences, Wi-Fi door bells hamwe n'ebiranga kabi, alarm systems, hamwe na za geeti eziri otomatiki nana ezirikwiigurirwa aha masimu gaanyu otakutegaana n'abakuumi. Jobyte Systems Limited baine kompyuta accessories zoona biometric systems, video door bells hamwe na anti theft alarm systems ahabwaza supermarket Joybuy systems limited tibarikukoma kukuguza kwonka n'abakugu omu kubyinstoolinga ahu orikubyetenga. Baine enteeko nkuru omuri Kampala ahari Kampala Plaza opposite B plus ground floor shop namba G four kandi omuri Mbarara aha bashangye ahari Ntale road omu GBK Plaza room namba makumi ashatu n'emwe bateerere esimu notu ibiri n'otunooti

kandi karanywebwa buri muntu weena. Abarenda kushubura kari omu maduuka n'omu masupamaketi goona omu ihanga. Teera esimu eya zeero mushanju mushanju itaano kyenda kyenda na ibiri ana na itaano.

Ibanda University. Academic Registrar, Ibanda University naayeeta abeegi hamwe naimwe mwena abarikwenda kwongyera aha bishushanizo by'obwegyese ngu obwa hati, Initec y'okwezi okwa kataano hamwe n'ey'okwa munaana babeetegurire ab'omwaka gw'eby'enshoma enkumi ibiri makumi abiri n'eshatu, enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Ibanda University eyahaireyo kukugura abeegi aha rweengo rwa Postgraduate Programs nka Masters of Public Administration,

nk'omu Faculty of Business and Management Studies, Faculty of Applied Sciences, Faculty of Education, Faculty of Humanities and Social Sciences hamwe na Short Courses nyamwingi. Tunga Application Form kuruga aha kibanja kyabo ekya Internet, www.ibandauniversity.ac.ug ninga gamba na Ibanda University ahari noti mushanju mushanju ina ibiri noti emwe noti ina ishatu na noti mushanju itaano mukaaga.

Omureebi wa Sky TV omurungi, tukureeteire omuzaano gwawe gw'omurembe ogwa Twengye Twengye, ogurimu abazaani baawe b'omutaano, barikukushemeza bakakusesya kandi okagira n'eki waayegamu. Iwe reeba twengyetwengye buri. Oiga okubanza, orwa kabiri hamwe n'orwa kana shaaha ishatu kuhika shaaha ishatu n'ekicweka ez'omu mwabazyo hanu henyini aha. Sky TV, eiraka ry'abantu.

Otaferwa puroguramu y'omukozi buri Rwakana shaaha ishatu n'ekicweka kuhika ina n'ekicweka z'omu kiro.
Naanye omuheereza waawe agaba Gyme Dollars. Abakozi abarikukora emirimo yaabo, emirimo y'emikono, nitwija kuba nitubakureetera aha aha Sky TV obaase kubeegyeraho. Iwe omunyeeto ori okwe, toine murimo nainga shi torikukora, noobaasa kwegyera aha bakozi aba obaase kugira eki waayetandikiraho. Na naitwe aha aha Sky TV, eiraka ry'abantu.
Buri Rwakabiri shaaha ishatu n'ekicweka kuhika ina n'ekicweka z'omu kiro otafeerwa puroguraamu Omuhingi n'Omuriisa aha Sky TV.
Orikwega aha bahingi, okeega aha bakugu nangwa tukakopa n'ahari abo bantu abaabaasize kuraba omu bizineesi egi barikutwegyesa kimwe, bibiri, bishatu oku twakubaasa kutunga entaasya. omu by'obuhingi n'oburiisa obwe turikurabira omu mataka gaitu makye reero tutyo tukabaasa kutunga entaasya nyamurungi obwe puroguraamu egi neeza kuba nekukibwaho nyowe kanwa kagamba Edmon Principal Farmer omuhingi atarikukwata mu itaka. Buri Rwamukaaga shaaha mukaaga okuhitsya munaana z'eihangwe. Otaferwa Program Education and Patriotism Naanye Vincent Munju Nyagwijukwa turikukureetera abantu omu bintu bitari bimwe na bimwe ebikwatiraine n'eby'obwegyese n'okukunda eihanga ryawe. Nibakwegyesa eby'okubaasa kukunda omu ihanga, okabaasa kubishemererwamu kandi okafuna n'omuri ebyo ebi oriho nooshoma nainga shi ebi waashomire aha Sky TV eiraka ry'abantu. Puroguramu Party Time aha Sky TV. Naanye omuheereza waawe Ainenina. Buri Sande kwiha shaaha mushanju kuhitsya shaaha ikumi z'omumwabazyo. Egi niyo puroguramu ei orabe noreeberaho ebirungi byonka, emikoro mirungi, decorations ensya, gowns ensya, make up ensya, byona noza kuba nobishanga aha. Sky TV neshangwa Macrista Road omu rurembo orwa Mbarira. Aha henyini noho okubaasa kututungira iwe orikwenda kureeta emikoro yaawe, orikwenda kureeta byona nobaasa kubitureetera nitubyoreka aha aha Sky TV. Tushange aha all media platforms, Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok, byona noba notushangaho. Tamu Sky TV UG official noba notutunga gye butereevu aha ahu oshutami henyini. Naanye omuheereza waawe Ainenina omwishiki waanyu.

Lunch time request show aha sky TV okuruga orw'okubanza kuhitsya rwakataano shaha munaana kuhitsya ikumi z'omwabazyo niho tukuba nitukuta omu mood ya kyamushana okushaba akeshongoro kuhitsyaho birthdays noomanya ori okwo

Nkakutangirira omu kicweka kya kabiri ky'amakuru ag'enshonga twagatandika n'abantu abakwanika mukene aha mwaro ogwa Rambu omu gomborora eya Bukakata district eya Masaka nibo bariyo nibetomboita ngu tibaine mwanya gukumara kubasa kwanikaho mukene yabo aba nibetomboitera ekitongore Ekirikutwara omwaro ogu ekya Mpogo ahabw'obutabiheereza mwanya gurikumara. Abakyara aba ebi baabigambira omunyeshengyero-kazi wa Masaka, omukyarwa Joan Namutaawa obu yaabataayayiireho kubaasa kureeba oku baakukora emirimo yaabo. Tetwina bitimba.
Ebitimba omukisa guze mungi ogw'ebitimba okubituwa naye bananyini ttaka. Mu butuufu baatulemesa. Aba beebembirwe Harriet Naradda ori omugambizi w'ekibiina kyabo ekikubagaita ekya Lambu Tusiture Omutindo gwa Mukene Group ku bataine mwanya gukumara kubaasa kwanikaho mukene yaabo. Kwe kusalaho orw'okuba nga tunoonya sukuuru fiizi tuweerera. Maama okimanyi, ensonga y'okuweerera yagwa ku ffe, ku sayidi eyaffe ey'abakyala. Nitwekembakemba tusobole okwanika yanika okuyiyayiya obutundubaali naye nga nabwo tebutumara. Ka kapito oyine akatono, oyine okugura ak'etundubaali ry'etaano, mukaaga, oyine okugura erinaabikka. Waswa William ori omuturagye aha mwaaro ogu yashaba ku iteeka rya parliament eryahingwiize ery'okwiha amahe aha mwaaro ogu

oba toine ahu oteeka. Omuny'eishengyero-kazi obwa disiturikiti eya Masaka, Omukyara Joan Namutaawe, yashoboorora abakyara aba ku sente ezi gavumenti erikuheereza eza Parish Development Model ziri nkye, tibarikubaasa kuzikozesa ahabw'okuba niziza kubateganisa munonga omu kugabana. Tubaddenga tukyogera lunywe naddala ffe abakulembeze okuva wano mu Buganda. nti emiruka gyaffe minene ate girimu abantu bangi. Kati bw'otunuulira sente za PDM, miriyoni ekikumi gye bagaba buri buri muruka tezisobola kutuyamba. Ogu yagumizamu yaabaraganisa okutaayaayiraho kampuni eya Mpogo kureeba ngu baabatungira omwanya w'okumara kubaasa kwanikamu mukene yaabo kandi nawe yaateerera omuranga gavumenti Kubaasa kuyamba aha bakyara. Ffe ng'abakulembeze tugenda kukwatagana ne guruupu ya mpongo twogereganye nayo esobole okwongera abatuuze baffe ettaka basobole okwanika bulungi nnyo mukene. Gashakwa n'owa Kintu abwa Sky TV Ag'enshyo. Bo abeegi bashaba kwetantara okutwara abakiri bato Baba nibenda ngu encakare yaabo kuba nungi oteireho n'okugasira eihanga ebyagambwa omunyeshengyerokazi abwa disiturikiti eye Ibanda omukyara Jane Bainomugisha akugira ngu obumwe kwokutwara okiri muto ebirooto byawe bibaasa obutagyenda gye. Honarebo Jane Bainomugisha agizire ngu abaana okutwara enda z'endaaro kandi n'abandi okuruga omumashomero nikyeyongyera n'ahabwekyo abari omumashomero baine okwerinda okusiga.

Ninsiima Honarebo Jane Baineomugisha, memba wa paramenti aha bw'eibanda disiturikiti ahabw'ekintu ki yaatukorera. Nsasi Secondary tutwire tutaine computers. Omushomesa abaire naashomesa kompyuta ahika aha kya theory mbwenu kushomesa abaana bataine ahu bakwatsire. Kwonka ahabw'eizooba eri, computers ibiri twazakiira, omushomesa wangye naaza kwongyera. kugura abaana omu bya ebya karimagyezi. Gashakwa Steven Mujuni ahabwa Sky TV Ag'enshonga.

Nakwakiira omu makuru kuruga aheeru y'eihanga. Enkumi n'enkumi z'abantu baashendekyereza Abapalasitaini ikumi na babiri aba nibeesharinga aha bwihe rya Israel okutaahirira enkambi ey'empungi eya Jenin. Enkumi z'Abapalestina nibaza aha mikoro y'okuziika abantu ikumi na babiri abaitsirwe amahega aba Israel omuri Jenin, West Bank. Nyamwingi w'omuntu ogu yaanaayoreka oku batashemereirwe ahabw'ebikorwa by'Abaisraeli abaabarombire n'enyonyi na zaadrone kandi hakafeeramu omwe aha baserukare baabo, bakatsiga Abapalestine kikumi ikumi na mushanju baine obuhuta. Abeebembezi b'Abapalestine baata omushango aha Baisraeli ahabw'okutaahirira Jenin Camp, kwonka go amahe ga Israel nigagira ngu gashangire eby'okurwanisa omu kampu egi, ahu batsigire ebyombeko n'enguuto bitsiitsirwe. Abandi abantu bayesharingyire aha kitebe kikuru omuri London barikushaba oburingaaniza ahabw'ebi ebikozirwe ahari bataahi baabo omuri Jenin. Prime Minister Benjamin Netanyahu nateekwateekwa kugambaho n'abantu eizooba eri kureeba oku baratereeza embeera z'abantu nk'okutereeza enguuto nana ebyombeko. Yo, famire ya Nureddin Mashood ow'emyaka ikumi na mukaaga kandi owaayetiirwe omu bwesharingo baagira ngu bakahererukka kumureeba arikwirukanga kuza kureeba munywani we omu irwariro owaabaire atairwe amahega Israel. Aba baayeta Mashood omuzira. Ogu tigw'omurundi gw'okubanza Jenin erikuhindura irwariro ry'aba Palestine n'aba Israel ahabw'okuba omu nkumi ibiri ibiri, enkumi z'aba Israel bakaitirwa omu rutaro omuri West Bank kandi aba Palestine abarikuhiga ab'ekicweka enkumi ishatu bakatsigara bataine butuuro. Omugambirizi ow'ekitongore ky'amahanga ageteeraine yaagira ngu nibakora aha nshonga y'eibura ry'amashanyarazi nana amaizi omuri West Bank. Ndi Betty Nayebare ahabwa Sky TV ag'enshonga.